Hey, hey, hey, Eradi Huyaman Ghana Mobo. God bless our homeland Ghana. Eradi vindicate your mind Ghana. na gye afiri nipa bɔnefoɔ nsɛm
awurade gye ɔman ghana no ɛnyɛ yie wo na abɔ ɔsoro bɔ asase koto bi wo na woka bi ɛwɔ mu woanyeɛ ne ɛbɛyere
obi a ghana ɛduru no ghana ɛkɔbɔ akɔkora ɛnkyɛ na ghana awu

Wobedi kan. Abusua frɛ me Ano Clement, the youth advocate. Truth will always defeat lies. Nyame nso so ebetua obiara ka sɛdeɛ n'adwuma esi ɛteɛ. Active Bite, the editorial version of Active TV's Active Morning ɛna mede ɛrebrɛ wɔ 0503236735 ɛno ne number a wode whatsapp ne wo text no ɛbɛfa soɔ na yɛagye berɛ yɛakenkan ɛde ama woɔ ɛnɛ deɛ meka nyinaa yɛka ho a yɛbɔbɔ ho asɛm ɛne sɛ we dare not accept lgbtq citizens must awake we dare not accept LGBTQ citizens must awake. Ɛni kwan sɛ yɛgye saa mmarima ne mmarima nhyiamu, mmaa ne nhyiamu ne saa nneɛma no nyinaa tom. Ɛwɔ sɛ mma ɔman no yɛsɔre na yɛabɔlehye saa nneɛma no nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔman no bɛtumi afa ne ntomapadeɛ afiri ha. Ɛsiane sɛ aman bebree a ɛgye saa LGBTQ wei atom, aman bebree a ɛdi kan agye atom no, sɛ yɛka health implications a ɛde brɛ ɛyɛ citizens a wɔn ankasa ɛbɛgye wɔn sa ɛnna wɔ dwumadie no so no mɛhwɛ ɛyɛ top four european countries bi a wɔn agye this whole lgbtq atum mmaa ne mmaa ɛda mmarima nso ne mmarima ɛda. na nyarewa ahodoɔ na yareɛ no deɛ ɔwɔ dada o but since a these countries ɛgye lgbtq ato mu no the rate a nyarewa ahodoɔ ɛrekɔ soro na ɛrekɔ soro no ɛno no deɛ da biara ne yɛnka ho asɛm o na yɛ deɛ no atɛ ɛna yɛbɔ ho dawuraa ɛna akɔ akɔdu sɛ ghanaian mps ɛnkɔ uk na wɔn nkɔ booboo ho whether wɔn bɛgye lgbtq atom anaasɛ wɔn nyi ntom. but uk agye atum nti no britain agye atum nti ghana should be careful because these people these mps a yɛde wɔn kɔ no the likelihood sɛ because of sɛ yɛn mpanimfoɔ de wɔn afu na ɛnam nti the likelihood sɛ wɔn ahwɛ yɛ a yɛde wɔn akɔ hyɛ wɔn mfunu akɔ hyɛ wɔn afu mu ma adeɛ bɛkye no wobɛhu ana parliament ɛda hɔ no ne ayɛ no into law. na bill no yɛ pass into law na yɛba abɛgye lgbtq atom mese we dare not accept lgbtq citizens must awake ɛwɔ sɛ ghanafoɔ nyinaa sɔre ɛnyɛ saa nnaadaa saa wobɛhu ane agye atom Yɛse Ghana yɛ Christian country, you and I yɛnim sɛ Ghana ɛyɛ ɔman a yɛsom Nyame pɛ yie. Mɛma wo quotations kakra bi because yɛn ma mpanyin ne ne ministers nyinaa na wɔn soɛ a wɔn anfa Bible a wɔn de Koran. Mɛma wo quotations kakra a egyina hɔ a ɛyɛ asotwe deɛ nti a ɛni kwan sɛ yɛgye mmaa ne mmaa nhyiamu na yɛgye mmarima ne mmarima nhyiamu Yɛwie quotations no a, mede nyarewa ahodoɔ a saa LGBTQ, mmaa ne mmarima ne mmarima ne mmarima nhyiamu, mmaa ne mmaa nhyiamu wei, yareɛ ahodoɔ a ɛde ɛreba ne aman a adi kan agye ato mu no, nyarewa ahodoɔ a ɛde brɛ aman no a wɔnka ho asɛm. Sɛ ɔman Ghana yɛgye tom a, Asotwe a Bible no de bɛma yɛn, nyarewa ahodoɔ a ɛbɛba, ne kwan a ɔman no bɛfa soɔ nyinaa, ɛnna mebɛbue ho kakra bi atumi akyerɛ wo. Na woyɛ Ghanani a, na w'ankasa woatumi asese, woatena ase ama ɛku conclusion sɛ yes, ɛwɔ se yɛgye tom, anaasɛ ɛnni kwan sɛ yɛgye tom. Already nkurɔfoɔ bebree annye ntom dada. We dare not accept LGBTQ citizens must awake. ɛno ho asɛm ɛna yɛka ɛnɛ anɔpɛ yi ɛwɔ active bite editorial version ɛwɔ active tv so ma yɛni kan ɛnhwɛ wei ansa papa bi a na yɛfrɛ no sɛ gilbert baka ɔyɛ papa a 1951 ɛna ɛwɔ no ɛna wonim sɛ de baabi a wobɛhu rainbow ɛɛ eh, ɛɛ eh, flag biara anaasɛ rainbow colours biara papa gilbert baka etumi tena ase aa ɛde the rainbow colours ɛdesign the flag a lgbtq foɔ agye atum. Ɛnkyɛ na wiase afanan nyinaa a wɔagye LGBTQ atom biara no, wodu hɔ nom a the flag a wɔpagya nyinaa, apart from the national country's flag no, the flag a wɔpagya nyinaa no yɛ the rainbow flag. Eti wohu ɔman biara na wɔapagya rainbow flag a, ɛkyerɛ sɛ ɔman no agye LGBTQ atom. Wohu nipa biara no apagya the rainbow flag a, ɛkyɛ sɛ nipa no agye LGBTQ atom because officially that is the flag a Gilbert Baca wɔyɛ American political activist, wɔsan yɛ artist. Ɔno ɔsan yɛ author, ɔdesign saa flag no ɛde ma the gayism community, the lesbianism community, the transgender community, the homosexual community, ɔdesign saa flag wei nyinaa de ma wɔn. ɛma the first country in the world a ɔpractice wei ɛyɛ na ɛɛ ɛɛ ɛɛ denmark ɛnyɛ wɔn na ɛyɛ first country a wɔn gye ɛyɛ gay marriage anaasɛ lesbianism tu mu na mmom wɔn ne first country a wɔn accept the union sɛ ɔbaa no bɛrima bɛtumi anante ɛ ɔbaa ne ɔbaa bɛtumi anante bɛrima ne bɛrima bɛtumi anante na mmom the netherlands two thousand the first country a wɔn gye gay marriage ɔmo gyee lesbianism ɛtoo mu sɛ hey ɛfiri 2000 kɔ no deɛ wowɔ hɔ ɛɛ wowɔ netherland anaasɛ holland man no mu kwan deɛ a ɔbaa bɛtumi aware ɔbaa bɛrima bɛtumi aware bɛrima a ɛfiri hɔ nom ba nyinaa germany france ɛɛ belgium spain holland ɔmo nyinaa bɛgye ɛyɛ gayism ɛne lesbianism ɛtoo mu a sesei these countries all the top european countries no nyinaa no wokɔ hɔ nom a ɔbaa aware ɔbaa bɛrima nso so ware bɛrima now yɛni kan hwɛ these quotations mesi ghana we dare not accept lgbtq citizens must awake ɛnɛ sa wohu the health implications yare bɔne ɛne the rate a saa yareɛ ne ba ɔman no mu a ɛde nipa bɛkɔ a ɛni kwan sɛ yɛgye saa adeɛ no tom now yɛnhwɛ leviticus 1820 ghana is a christian country leviticus 1820 ɔse moreover you shall not lie carnally with your neighbor's wife to defile yourself with her deɛ twerɛ no ka ne sɛ ɛni kwan sɛ wofa wo nyɔnko yere wɔ n'akyi Enti wofa nnipa wɔ n'akyi a, ɛyɛ twerɛ kronkron no akyiwadeɛ. Yɛnsan hwɛ Leviticus 18:22. Producer sanfa to soma yɛ. Leviticus, eh, Leviticus 18:22. Ɔsɛ, You shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Ɛnni kwan sɛ wo ne barima hyiam anaasɛ wo ne barima da te sɛ deɛ wo ne ɔbaa reda. Ɛyɛ akyiwadeɛ. Yɛnim kwan a yɛfa so a yɛne mmaa da. Ɛna twerɛ no ka wɔ Leviticus 18:22 sɛ, ɛnni kwan sɛ sɛdeɛ wo ne ɔbaa da no, saa na wo ne barima bɛda. Wɔse ɛyɛ akyiwadeɛ. Yɛnhwɛ Leviticus hɔ ara 20:13.

Ɔse, yɛde kan aka wɔ Leviticus 18:22 ne sɛ, sɛ wo ne barima da sɛdeɛ wo ne ɔbaa ɛda a ɛyɛ akyiwadeɛ. Ɛna ɔka wɔ 2013 ne sɛ, sɛ wo ne ɔbaa barima ne barima da te sɛdeɛ wɔne ɔbaa ɛda no a, ɛyɛ akyiwadeɛ de ma wɔn mmienu nyinaa. Wɔn mmienu nyinaa no, ɛwɔ sɛ yɛputu wɔn to death. we are a christian country nti saa na atwerɛ no ɛka nti sɛ yɛ bible no sɛ yɛ akyiwadeɛ ne nipa biara bɛrima a wɔne ne yɔnko bɛrima da wɔbaa a wɔne ne yɔnko baa da yɛmputu no to death deɛ a then ghana should be careful Yɛse yɛyɛ Christian country a yɛde sika kɔ akɔsi national cathedral a, we should be careful not to accept LGBTQ because twerɛ kronkron no a yɛgyina so sɛ yɛde si national cathedral no because we are a Christian country no, it is the same twerɛ kronkron no a na ɛka kyerɛ yɛ sɛ sɛ bɛrima ne ɔbaa ɛd ɛɛ bɛrima ne bɛrima da te sɛ deɛ ɔne ɔbaa da a ɛyɛ akyiwadeɛ, ɛno ara na ɛsɛ gyina so ka kyerɛ yɛ sɛ. Sɛ bɛɛma ne ɔbaa da a, ɔbaa ne ɔbaa da a, ɔmo mmienu nyinaa no, ɔma kɔmete abomination a ɛwɔ sɛ ɔmo mmienu nyinaa no yɛku wɔn mo. Enti we dare not accept LGBTQ. Now, yɛde wei nyinaa kɔ akosi no, you see, Ghana mpanimfoɔ yɛ nkurɔfoɔ a they know better than some of us o, but ɔmo de ɔmo afu na ɛnam, deɛ ɔmo bɛdi ne deɛ ɔmo bɛhyɛ deɛ ɔmo bɛda. nneɛma a ɛbɛboa wɔn nko ara a ɛbɛma wɔn life wɔn live comfortable life no ɛno nko ara na wɔn dwene ho because nneɛma a meba abɛbobɔ so yi the unique health risk a lgbtq ɛde ɛreba ɔman biara lgbtq ɛwɔ soɔ no yareɛ a meba abɛbobɔ so yɛ yareɛ a ɛyɛ rampant ɛwɔ hɔ na ɛkum nipa all because. Wɔn accept LGBTQ. Ɛnyɛ sɛ na yareɛ no ni hɔ dada o. Yareɛ no wɔ hɔ dada but research kyerɛ sɛ saa aman wei nyinaa mɛbobɔ saa aman but mɛdi kan bobɔ unique health risk no so. Ansa yareɛ no wɔ hɔ dada but aman biara agye LGBTQ ato mu no yareɛ no wɔ hɔ dada no adɔɔso. Producer yɛnhwɛ nyarewa no bi The unique health risk Wohwɛ wo screen no so a ɛyɛ na ɛda so Unique health risk for LGBTQ plus people Ɔman bi a agye mmaa ne mmarima mmaa ne mmaa nhyiamu mmarima ne mmarima nhyiamu agye atom biara no Ɛyare ahodoɔ wei nyinaa ɛda screen no so nyinaa no ɛba at rampant ɛba bebree na ɛwɔ hɔ dada o but ɛba bebree amanfoɔ adwene maa so and Ghana mpanimfoɔ yɛ aware sɛ these are the risk factors anaasɛ the unique health risk a sɛ yɛgye LGBTQ tom a yare ahodoɔ wei nyinaa bɛkɔ soro ama nnipa awu bebree wɔn yɛ awɛ so they dare not accept it wɔn kɔ uk wɔn a wɔn nkɔdi nsɛmhunu bi a mɛgye ntum Now this is it. Greater risk of acquiring HIV and other sexually transmitted diseases. HIV wɔ hɔ dada, ɛnam nyarewa yareɛ wɔ hɔ dada bebree. Nanso so ɔman bi a agye LGBTQ atom no, HIV ne nnam nyarewa ahodoɔ no arise ɛrekɔ so bebree to yɛ high rates of substance abuse and smoking. Ɔman biara a agye LGBTQ atom no, substance abuse ɛwɔ hɔ dada, yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔfa drug abuse, wɔfa substance abuse wɔ hɔ dada, yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔn smoking wɔ hɔ dada. But ɔman biara research kyerɛ sɛ agye LGBTQ, mmaa ne mmaa nhyiamu, mmarima ne mmarima nhyiamu agye atom biara no, This substance abuse ɛne smoking no ɛkɔ soro. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ high risk of mental health issues such as depression and anxiety. Mental health issues ɔmanfoɔ a wɔn tirim ɛka wɔn, ɔmanfoɔ a wɔn ayɛ depressed, eh, depressed ɔmanfoɔ a anxiety akye wɔn nyinaa no ɛwɔ hɔnom dada o but ɔman biara agye LGBTQ atom no. the risk sɛ nnipa bebree n'adwene mu ka wɔn no kɔ so nnipa bebree na ɛbɛyɛ depressed wɔ ɔman no mu nnipa bebree na ɛyɛ anxious nnipa bebree na anxiety ɛkye wɔn wɔ ɔman no mu deɛ ɛtɔ so biem ɛyɛ greater risk of suicide attempt nnipa commit suicide dada o ɛwɔ hɔ dada but nhwehwɛmu kyerɛ sɛ ɔman biara agye lgbtq ato mu no Emu nnipa bebree hyɛ aseɛ sɛ wɔn kɔmiti suicide. Enti sɛ ɛnɛ sɛ wote sɛ suicide, wopa mesi me mɛbia akyerɛ wo, aman ahodoɔ bebree a suicide ɛredɔɔsoɔ nyinaa no ɛyɛ ɔman a wɔagye LGBTQ atom. Deɛ wɔnnya nyi nto mu mfa mmɛyɛ mmara no, ɛyɛ ɔman a ɛhyehyɛ aseɛ, ɛhyehyɛ aseɛ. Nti wokɔ Croatia, ɛhyehyɛ aseɛ. Ɛnɛ yi wokɔ Angola, ɛhyehyɛ hɔ. Mɛba hɔ. And then the last one ɛyɛ eh, high risk of certain cancers. Cancer producer mi da ase. Cancer ɛyɛ eh, yare a ɛwɔ hɔ dada. But ɔman bi a agye LGBTQ atum no, cancer ɛkɔ eh, soro. Wei ɛyɛ research ɛwɔ hɔ o, but amanfoɔ adwene maa so. Eti ɛbɛfa ne sɛ ɛyɛ human right, ɛyɛ freedom of worship, freedom of association, freedom of religion, freedom of obiara nyɛ deɛ ɔpɛ. But hey. Ɔman biara a agye LGBTQ atom no, saa yare a mebobɔɔ so nyinaa no amɔteprae ɛredɔɔso wɔ ɔman no mu. Because Bible no koraa meanya ateaseɛ dada. Now, woba Africa hanom sei a, ɔman bi te sɛ Angola, wokɔ hɔ a suicide ɛdɔɔso. Na ɛnyɛ sɛ suicide ni hɔnom dada o. Na amanfoɔ kɔmɛti suicide wɔ Angola dada. But Angola ɛgye LGBTQ tom just last year no. The number of people I committed suicide wɔ Angola no ɛbɛgye wo nsa do your own research and see Botswana Sykilis Lesotho ɛnyinaa yɛ countries a ɔma bɛgye LGBTQ atom wokɔ these countries wɔn nyinaa yɛ African countries o wokɔ these countries a The rate a amanfoɔ commit suicide, the rate a cancer ɛkum nnipa, the rate a people ɛyɛ depressed, the rate a amanfoɔ adwene mu ka wɔn mental health ɛkɔ so wɔ these countries no ɛbɛgye wɔn nsa. That is the kind of research a aba abɔnten sɛ ɔman biara a wagye LGBTQ atom ɔman bi a wagye atom sɛ ɔbaa ne ɔbaa nhyia bɛrima ne bɛrima nhyia yɛmfa nnipa to no saa aman no nyinaa yare a mebobɔ so nyinaa no ɛkɔ soro bebree Madi kan aka akyerɛ wo, mese ɛnka sɛ yareɛ no wɔ hɔ dada, yes of course yareɛ no wɔ hɔ dada, but research kyerɛ sɛ ɔman bi a wɔagye saa LGBTQ wei ato mu no, yareɛ no nyinaa ɛrekɔ soro rampantly, ɛkɔ soro saa, ɛmultiply saa. Wokɔ European countries no nso so a, hɛ, kɔhwɛ country bi te sɛ Germany, kɔyɛ country bi te sɛ holland bɛkyerɛ netherlands ɛyɛ a ɔyɛ first a wɔgye ɔpaase into law sɛ bɛrima bɛware ɔbaa ɛɛ bɛrima wɔ wiase ɔbaa bɛware ɔbaa wɔ wiase kɔhwɛ spain kɔhwɛ all these countries kɔhwɛ france wɔn nyinaa gye lgbtq to mu no the rate a cancer ekum nipa wɔ hɔ ɛdɔɔso. The rate a amanfoɔ yɛ depressed ɛdɔɔso The rate a amanfoɔ kunkum wɔn ho ɛdɔɔso The rate a HIV ɛkɔ soro ɛdɔɔso The rate a other sexually transmitted diseases ɛkɔ soro ɛdɔɔso All because research kyerɛ sɛ these people, these countries agye LGBTQ atom. So Ghana we dare not accept LGBTQ wo yɛ Ghana ni asɔre ti a because already ɛyare eh, a ɛkum Ghana foɔ dada no sɛ yɛkɔgye saa yare wɔ etum a nhwehwɛmu kyerɛ sɛ ɛbɛku Ghana foɔ more more more because ɔmo ɔmo agye atom na ɛku ɔmo more but ɛyɛ something that these Europeans will never tell us. but that is the research ɛwɔ abɔnten eti sɛ ɛnɛ sɛ cancer ɛɛkum ghanafoɔ nipa thousand a sɛ yɛkɔgye lgbtq tum a research no kyerɛ sɛ ɛbɛkum nipa more than tens of thousands ɛkyerɛ sɛ nipa a ɛbɛyɛ depressed ɛbɛdɔɔso nipa a ɛbɛ commit suicide wɔ ghana ha ɛdɔɔso Ɛno ne nhwehwɛmu a ɛde aba, na wei nyɛ bɔsiremka nhwehwɛmu. Ɛyɛ nhwehwɛmu a ɛwɔ hɔ dada a wɔayɛ based on countries, European countries, Germany, France, Holland, ɛne Spain ɛgye LGBTQ to mu no. The rate a all this yareɛ wei nyinaa ɛrekɔ soro na ɛreba no, ɛno nti na wɔde saa research wei ɛba abɔnten. Findings wei nyinaa ɛba abɔnten. So Ghana we must be careful we dare not accept LGBTQ ɛnɛ saa this country will be in hell. Now producer fa to so countries a that is LGBTQ eh, sickness rate aman a agye LGBTQ ato mu no this is something a ɛno anadwo me ankasa me da ho ara yɛ all this research ɛde bɛsom ghanafoɔ because yɛdwene ɔman no ho so this is a research done by myself based on the findings ɛba abɔnten as far as lgbtq sickness ɛyɛ concern tie wokɔ ɔman bi te sɛ germany a na cancer kum nipa dada but germany gyee lgbtq tum mu no ɛnna wokɔ hɔ a over fifty one percent of the male population mmarima a ɛwɔ germany enya enya cancer Wokɔ hɔ a, mmaa a ɛwɔ Germany nnɛ, ɛyɛ o ɛɛ forty three percent na anya cancer. First ne deɛ, mese na Germany fo wɔn nya cancer dada o, cancer yɛ yare a ɛwɔ wiase. But findings research no kyerɛ sɛ wɔn gye LGBTQ to mu no, this is how a cancer arise. HIV ne STD, STDs. Germany agye tum mu no, agye LGBTQ tum mu no, arise by 0.1 percent. Wokɔ mental health a nipa a wɔn tiri mu ka wɔn, wɔn ayɛ depressed, anxiety, ɛwɔ Germany kurom hɔ nom no, na ebi mu ewiase afa na nyinaa baabi a amanfoɔ tiri mu kɔ wɔn dada. Bato kɔ Germany a wɔgye LGBTQ tum mu no. arise kɔ thirty one percent of the population ɛno nti Germany thirty one percent of the population nnipa baako biara firi mu a ɔwɔ mental problem all because research ne kyerɛ sɛ wɔn agye LGBTQ atum ɛbaa ne mmaa ɛrehyia mmarima ne mmarima ɛrehyia yɛrefa mmaa wɔ wɔn akyi yɛrefa mmarima wɔ wɔn akyi yareɛ wɔ nyinaa ɛde ba ɛde mental sickness ɛde ba Woyɛ ɔbaa na barima refa w'akyi, woyɛ barima na barima refa w'akyi a, nhwehwɛmu kyerɛ sɛ w'adwene mu ka wo, w'adwene mu bɛka wo with time to come. Saa nso na Germany hɔ no ara, wɔgye LGBTQ to mu a mmaa ne mmaa ɛda, mmarima ne mmarima ɛda no. The rate a nnipa ahyɛ aseɛ ɛrekɔmiti suicide ɛwɔ Germany. ɛyɛ nine point one per hundred thousand people etu ni nipa woyi nipa hundred thousand people bi a emu nine point one ɛkɔmiti suicide ɛwɔ germany abere a wɔn gye lgbtq tum wokɔ france a cancer yareɛ no after sɛ wɔn gye lgbtq tum no na cancer ɛwɔ france dada but wɔn gye tum no sese ɛkɔ two to four percent deaths. Nnipa a awu wɔ France because of LGBTQ, mmaa ne mmarima, mmaa ne mmaa nhyiamu, mmarima ne mmarima nhyiamu no, ɛkɔ two to four percent. Ɛna HIV ne STDs a sisi a arise wɔ France because of LGBTQ, ɛkɔ four point five per thousand test. Sɛ wɔyɛ test nipa thousand biara wɔ France mmaa no mu a, emu bi a ɛnya HIV ne STDs ahodoɔ no yɛ four point five. hmm wokɔ drug abuse a drug abuse na wɔ france dada but after sɛ mmaa ne mmaa hyɛ aseɛ hyiaeɛ mmarima ne mmarima hyɛ aseɛ hyiaeɛ no wokɔ france a drug abuse arise kɔ eleven percent because research no kyerɛ sɛ ɔbaa ne ɔbaa bɛfa ne ho a at times ɔwɔ sɛ ɔmo take rice ɛɛ eh, ɔmo take drugs in excess bɛrima ne bɛrima bɛfa ɔmo ho a gye sɛ ɔmo take drugs in excess eti ama drug abuse ɛkɔ soro eleven percent ɛwɔ France mental health nipa ɔmo tirim ka wɔn wɔ France because of mmaa ɛ bɛrima ɛfa bɛrima akyi a ɔbaa nso si ne ɔbaa ɛrehyia anaa bɛrima ɛfa ɔbaa akyi a ɛbɛduru baabi no w'adwene mu bɛka wo nti nipa a wɔn adwene mu ka wɔn ɛwɔ France after accepting LGBTQ ɛyɛ one out of five now wokɔ. The same France a after accepting LGBTQ, nnipa a ɛrekɔmiti suicide yɛ twelve point three per hundred thousand people. Ɛnyɛ sɛ na nnipa nkɔmiti suicide dada wɔ France o, na wɔn kɔmiti suicide dada, but after accepting LGBTQ no, arise ɛkɔ twelve point three per hundred thousand people. Now woba eh, Spain a after sɛ wɔn nso accept LGBTQ na nnipa nya cancer wɔ Spain dada but wɔn accept yɛ no two hundred and forty three point three per hundred thousand people biara no wɔn nya cancer. Enti ɔbaa a ɔrefa ɔbaa, barima a ɔrefa ɔbaa, the rate a ɛrerise wɔ Spain at a wɔn accept LGBTQ no, woyi nipa hundred thousand bi a emu two hundred and forty three point three anya cancer. HIV ne STDs aba the rise of zero point four percent. Enti LGBTQ wokɔ ɛyɛ Spain a mmaa ne mmaa ahyia, mmarima ne mmarima ahyia nti ama hiv ne other stds arise kɔ 0.4 percent drug abuse madi kan ka kyerɛ sɛ ɔbaa ne ɔbaa bɛhyia bɛrima ne bɛrima bɛhyia bɛrima bɛfa ɔbaa akyi a nhwehwɛmu kyerɛ sɛ ɔmo hia some hardcore drugs enti lgbtq na spainfoɔ gye to mu no ama drug abuse arise kɔ 9.5 percent now mental health wokɔ spain a ɛwɔm sɛ kuro biara mental health amanfoɔ adwene mu ka wɔ mo ba spain ɛbɛ accepte lgbtq no mental health issues arise ɛkɔ 22 percent ɛwɔ spain now nnipa a ɛkɔmiti suicide ɛwɔ spain as at the time wɔn accept lgbtq no ɛyɛ six point one per hundred thousand people first ne nte saa

anasɛ Netherlands ɔmo na ɛyɛ first country ɛwɔ Europe a ɔmo ɛyɛ into law sɛ ɔbaa bɛware ɔbaa bɛɛma bɛware bɛɛma after sɛ ɔmo accept yɛ no na people with mental health pro, eh, problems ɛwɔ ɛyɛ Holland na ebi wɔ hɔ dada but after sɛ ɔmo accept yɛ no arise kɔ five to ten percent eti sesei emu abɛto now wokɔ Holland hɔ nom a after sɛ ɔmo accept LGBTQ Nnipa kɔmiti suicide wɔ Holland dada but wɔn bɛ accepte LGBTQ no. Sɛ woyi nnipa hundred thousand biara si hɔnom a emu ten point ninety three wɔn kɔmiti suicide. So all these calculations I spent overnight to do per the findings ne research aba abɔnten. Sɛ findings wɔ nyinaa wɔ hɔnom a ɛkyerɛ sɛ top four countries in Europe na agye LGBTQ ato mu no. ama yare ahodoɔ no increase ama nipa ewu ama nipa bebree adwene mu ka wɔn medi kan ka kyerɛ sɛ angola gye to mu last year 2021 kɔhwɛ number of people a na committee suicide ɛwɔ e angola before wɔn accept lgbtq na ɛnɛ yi san kɔhwɛ nipa a e committee suicide ɛwɔ e angola it means that the research ɛwɔ abɔnten sɛ Countries a ɛ accept LGBTQ no, high rate of cancer wɔ hɔ, high rate of depression and anxiety wɔ hɔ, high rate of mental illness wɔ hɔ, high rate of uh, eh, HIV and STDs wɔ hɔ, high rate of cancer, other diseases bebree ɛrekɔ soro ɛwɔ hɔ. So S, uh, uh, LGBTQ ɛnyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ yɛ sosɔ so. Already yare ɛwɔ kurom akora no yɛhu ano yɛntumi nsɔ ano. So these are the findings a ɛwɔ hɔnom a Ghanafoɔ mfa ntie that is why I'm saying sɛ we dare not accept LGBTQ citizens must awake ɛnyɛ saa a yare a mewowɔ wɔ so nyinaa wohwɛ these countries Germany Spain Holland France wɔn yɛ countries a they are well to do. but ɔmo accept LGBTQ no I'm telling you they are dying they are committing suicide cancer is killing them STDs are killing them how much more Ghana yɛn yɛ ti kurom anum a yɛn ni yɛn ho hwee yɛn ni yɛn ho so hwɛ ɛna yɛkɔ akɔgye LGBTQ atum yareɛ ba koraa na yɛntumi nsi ano yɛnya duro mpo na yɛde ahwɛ And we are here na yɛkɔ akɔtena ase ne yɛakɔfa LGBTQ abɛto parliament yɛ mu obo ho so wo yɛ Ghana ni apɛ the findings a mede ama wo awia yi anaasɛ anɔpa yi no hwɛ na sɔre ti a anaasɛ nagye tum ɛwɔ wɔ ankasa hɔ findings nam de ama these are all countries a wɔn gye LGBTQ tum mu no brɛ a wɔn brɛ ɛne nipa wu a ɛwuo. and the health implications a ɛwɔ ho nyinaa ma abobɔ akyerɛ wo nti sɛ yɛte kurom a na yɛtu nkɔfoɔ akɔ uk na wɔn akɔtena ase akɔ discuss lgbtq yɛte kurom a na yɛkɔfa lgbtq issue aba abɛto parliament na aba abɛ discuss whether yɛnyi ntoma anaasɛ yɛnyi ntoma a magyina twɛw kronkron no so de ama wo Leviticus 18:20, Leviticus 18:22, Leviticus 20:13. Yɛyɛ Christian country. Nti all these quotations nyinaa no kyerɛ sɛ LGBTQ ɛni kwan sɛ yɛ accept it. And all this uh, eh, uh, eh, unique health risk a ɛwɔ LGBTQ ho nyinaa so ma mo wɔ ho. And all these countries Ɛnso so a LGBTQ baeɛ, nnipa commit suicide, na nnipa yɛ, nnipa mentally wɔn yare, na anxiety, depression, na nnipa wuwu, including cancer nyinaa kunkum wɔn a, woyɛ Ghana ni a, make the assumption yourself whether we should accept LGBTQ or not. ɛyɛ wankasa wo gyegyeegye fɛmi ano clement the youth advocate mesi truth will always defeat lies dwumadie wei ɛyɛ dwumadie a dabi a yɛde ba se yɛde ba abɛkyerɛkyerɛ yɛde bɛkyerɛkyerɛ na wankasa wɔ make wɔn assumption and i'm sure sɛ all these a yɛde to so nyinaa deɛ yɛde to so nyinaa the unique health risk of lgbtq ɛne countries na wɔn anyanya bi nyinaa yɛn mpanimfoɔ yɛ aware. Sɛ Ghana mpanimfoɔ bɛ accept apaase this bill of LGBTQ into law a na ɛyɛ wɔn afu na ɛkyɛ sɛ wɔn nwene Ghanafoɔ ho because ɛba a cancer bɛkum nipa bebree ɛba a amanfoɔ bɛ abuse hardcore drugs ɛba a amanfoɔ bɛ commit suicide ɛba a STDs bɛdɔɔso HIV bɛdɔɔso ɛba a nipa bebree ɛna ɛbɛhwere wɔn nkwa. eti sɛ mpanimfoɔ bɛtena hɔ knowing this very well na wɔn akɔ akɔgye atum a ghanafoɔ yɛn ankasa egyegyegye aka deɛ yɛakyerɛ wɔ nipa aha na mɛtumi deɛ ɛsɛ mɛda production queue no nyinaa ase moses dawusu ɛhwɛ yɛn mca peter tɛkyɛbo ɛhwɛ yɛn floor etumi ɛma yɛn saa nso so ɛna isaac white ɛnso boa yɛ mca clifford adombiri ɛnso so ɛhwɛ yɛn social media handles no nyinaa manage the website www.myactiveonline.com etumi ɛma yɛn saa nso na agya nim agya ebu aten ɛtena ase ɛɛ ampadu nso so ɛtena ase ɛmi yɛ nyinaa no yɛ buobuo ɛyɛ nsɛm no nyinaa ɛho apostle general ataman one baabi a ɔwɔ biara na wɔhim ne nan ɔno ankasa na daa ne da nyinaa ɔde ne ɔkɔreɛ ntaban kɛseɛ no ne ne nyansa ɛkorakora yɛ nyinaa na ɔtumi de bɔ yɛn ho ban apostle nyame nhyira wo bebree Wo a wohwɛ dwumadie wo nso so Nyame nhyira wo Deɛ ɔtrae sɛ ɔbɛfrɛ no ahoma no di yɛ hwam hɔ deɛ ɔsɛndee message deɛ wantumi asɛnde message wo waste wo time nyinaa wo nso so Nyame nhyira wo sɛ ɔsɔpɔte nokorɛ Femi Ano Clement the youth advocate truth will always defeat lies Nyame nso bɛtua obi aka sɛdeɛ n'adwuma ɛteɛ Mese woyɛ Ghanani na w'adwuma a woyɛ wo nsusuyɛ w'anamɔn a wotuo ɛmmoa mma ɔman no nkɔso a Nyame ntua wo ka.